Ken fla nhos kantu bês pa nhos ka brinka ku mi. Mi sta na ken, N ta agu di galinha. Agu pa mi é un kuza di galinha. N tira pa si, nhos torna pega-m galinha pa N mata. Mi é migrante. Nhos oja li, ô.
Kel. Ka é bu ka pega? Ki ta sa pisadu?

Kel-li N tene motu ya Yo ta tonba Ta tonba Kel-li nu ta rabenta i gosi li Porku ya mori Kabra ya mori Baka ta mori daqui a pouco A mim ka sta bem A mim N fla nhos pa nhos dexa di muvi nessa ku linguara Pa nhos ben nhos tera A mim sta li fora N ta kumi N ta bibi N ta da piri Nhos oja galinha ya N mata gosi N ata ferbi agu li pa N ta ra fogu N ta kumi N ta kumi so karni Nhos nu ta brinka? Nhos nu ta brinka ku di ke jetu? Abo ka mori inda? Keli nda pui dintu bandu, abo nta ngodja zeka diabu. Grogu N teni, wiski N teni, dinheru N teni, karu ta penha na porta li si N ta leba undi ki N kre. Si kre avion N ta ben panha-m na kasa. Mo fla feria ka sta sabi mosinhu. Mosinhu si imigranti fla nhos ma feria ka sta sabi. Dinheru dja kaba Pa bu samu ta pasa sabi na fera e pa ben ku dinheru Nhos troka, nhos nho bebe so bebe dintu da ropa nho da pa bazof Nho raka dja ka dja raka nho ben ostera nho ben ku mi ku satera tera Sinku garafa mantega N tene mi ngata ku mi so kanni ti N bai Karu nha N kunbra mi ka bin sabi Nho ba linguada ti nhos koka Nhos atxa ma e so nhos ki ta ten Djoli so pinton kel-li a ken ben Djo galinha n ten vontade djo. N ta mata moco tim boi. N ta mata moco. Boi la fundo la. N ta mata moco n ta come canta boi. N txiga n ka pari n tra ropa n ka n ta bem fica di covid. É coze mas. Linha fora. Mi munta gato bo. Kel-li puru prenha. Kel-li N ka sabe kenha ki puru prenha. Ami N ka sabe ami pa N bai kóre di txada, pa N bai asa un béntu, pa N bai kes kóla pa bai pun MD na bebida. Ami é li nha fóra ku nha família pa N kume karni, pa N bebe, pa N rapida. E ku fé? Mo ta inda nhos ota kel-li, kel-li é tanbarinha. La ki nu ta kókaba un bes. La ki nu ta kókaba, N bai kóka la puru. Abo! Abo é puru prenha el larga-u.

Na setembro dintu merka, mi, mi, mi ka ses kolega. Nós ia mim sa, assim, falei, uma casa sabe quando eu mentira, nós. Mola de Jomburgo planeado toda sabe, hoje é dia de amor, hoje é dia, é dia que tudo que interessa, eu falei, meu dinheiro que interessa, eu engamei, engamei, que dinheiro que me encoia, tio.

N sta lebá un mininu la Mérka. N sta Mérka pa na pari. Fla asin, si tudu algen obi ku mi, fla asin, Ke gatu li? E ba la riba la, la kantu e ben ku penha. Jo li, jo, jo si rostu. Abo, kusa ki pasa? Hã? E pui penha ka toma mininu? Hã? Kade ki kumeu?

Oi mui ku fe koi nu ka se fitiseru nin sin ora di rabia nu ta pitara es sabi ma ora tanbe di kin ki ta da mi kumida ami nka ti dinheru pa mandau nau mozinhu ko preokupa nta bai tin txiga nta ba podi la merka un manha la nhos ta nhos ta fika nhos ta brikadera na internet nhos ta kuza ma omi ta kumi nhos gosi nhos fika ku miniu na bariga bo ka sabe nen kantu figu ta pari kinha ki ya ta da mi kumida. Trabaiu ka ten, ka ta daba burgonha, bou te kasa, abo ta mura ku algen bu ta ngravida, djo ben dintru rostu e xiu na mpresa di merda, djo fika grosu nha besta, djo ta manxi djo dira kadera toba, ka djo ka sabi ken ke pai di mininu djo ta fika ta fronta algen.

Jon fla, Kantu bês nho pai ta pita Aratoba, ta prenha, nhos ta prenha, nhos ka sa ken ki é pai di fidju, nhos ta fika nhos ta da pa di otu. Alén ku Artur diz sin, E ta mora ku nha mai, e ta mora ku nha mai, dje panha, dje prenha. Kenha ki é pai di fidju? Ê da migranti?

Nunka mi sa di nha fora mi munti mi grandi ta ben ta kori pa somada ku karu tra katxa ka el ki di kela es ta es ta ba na kafe ra katxa ka mi nau mi ta ra katxa ka el di nha kasa li ku nha mai ku nha fia nu ta kumi nu ta bebi nu ta rabenta mi nga ta spera pa jilera dixi li pa mi torna mata purku karneru nte la ki era ponta di santiagu ki N kunpra N dixa la pa mi ba tuma katuzi kontu ke buru apanhagu. Oxi N ta doi kuzé ka diabu Nha pensa mundu di maka Es ta manxa, es ta ladra, es ta pâpia E li ta lingua, ta lingua, ta lingua Mas kes téra ka ta ben Di ki mi N ta toki na rua Prubléma nu ka tene Anos é fiu Dios. N ka muka ainda, n ata muka bu besta. Wodi nun besta la bola ma muka. Uma letra sale em cima, uma letra ia oi. Anos é para tudo com goladeira. Linha fora. É mole. Fio Santa Amaro. Galinha não tem mataro.

Kel-li é mata. Kel-li â ki N ben na dizê-bu. Na dizê-bu N ta torna ben. Nos vive na panela, panela pretu finu. Mi li ki N nase. Un dia m'avê ta fla, Ah, moza, mi ai N ka ta konsigi fika na fóra. Bo nase na fóra, bu krê na fóra. Bu ta fla ma bu ka ta ben fóra. Mi kuzê ki N ka ta faze la praia? Mi kolega praia. Nunka sei kin ta fika la praia, ta da pa bazóf Nah, mi ta fika di praia mos Ya, un gaju ben ku karu Mi ta fika di praia pamodi sinon karu ta straga Abu monti omi gosta di karu más di ki si mai ku si pai Má tanbe ne fidju ka ta da kumida, kuzê? Ami linha fóra mos Nha nétu faze un anu di idadi N ta kume karni di manhan, N ta kunpra si brinkedu pa N da pa brinka ku el Ami ka ke rapasi zangadu ta tra kadera ku karu ku garafa na diskoteka Ami ka tra kumida Obrigadu, obrigadu pa tudu ke N tra Paraju N nha netu fasi un anu oji Sima N ta nhosu Ami N sta ku kabesa maradu Linha fora Mamai ki mara-m kabesa Si bu ka ben bu tera bu mai ta mara-u kabesa Zangadu pilingadu Linha fora Ta ku mi ta bibi?

El fla, Bu ta resebe dia des au inda ka ten inda? Si un otu yota mata dimas, mu kauverdianu ka bali nada. Chama el, bu ka ta bati ropa gosi li? Un sin irman fla, man ta dai duzentus, man ta dai mil skudu, ya i ta bati ropa gosi di noti li. Mon sinha, pa tudu koba un kuladera. Mon sinha, dipos n'ga ta muraia.

E ka ta txoma-m bro. N ka ta ba txoma bo omi. Galinha ya mata, e ku se ku a ta ba pe txon. Nha mãe ka ta txoma-m. Mon si gosi n ta ferbe agu, n ta pena galinha di kel jetu. N ta da foga ku baxinha berdi. Pa nhos ome mi ka nhos kulega Baxinha berdi ku galinha tera Kel-li, kel-li pari Ô Maria Pa n punta kenha ki pon gatu penha Mosinhu, baxinha tera Baxinha. Nhos oi. Nhos oi ali, ó. Sakul baxinha. Baxinha terra ku galinha terra. Ka nhos bringa ku mim, ka nhos kolega. Nhos fala nhos kantu bes. Kel linda mata, nda kumi, nda kiri, nda toka fekoi, manhã. Nhos fala nhos galinha terra ku baxinha birdi. Awi ya firmi. Ku baxinha birdi.